Murhangeri wa vandla ra Democratic Alliance Mmusi Maimane u vula leswaku xiyimo xa President Jacob Zuma na Premier wa xifundzankulu xa Western Cape Helen Zille a swi pimanisiwi. Mutlangi eka ntlangu wa Yizo Yizo, Jabu Christopher Kubheka loyi a tivekaka tanihi Gunman u hundzile emisaveni. Xipano xa Cape Town City FC xi tiyisisile leswaku Ben McCarthy u ta va mudzaberi eka xipano xa vona ku ringana malembe yanharhu. Xewani. Murhangeri wa vandla ra Democratic Alliance Mmusi Maimane u vula leswaku xiyimo xa President Jacob Zuma na Premier wa xifundzhankulu xa Western Cape Helen Zille a swi pimanisiwi tanihi leswi President a nga tlula nawu wa vumbiwa. Loko a burisana na vateki va mahungu a Joni, Zille u kombele ku rivaleriwa eka leswi a nga swi tsala eka xin'wana xa vuhangalasi bya mahungu xa Twitter mayelana na mfumo wa vukoloni. Zille u yimisiwile ku tirha tanihi xirho xa vandlha hikwalaho ka marito lawa a ya vuleke. U tlhele a pfumela leswaku a nge he vi xiphemu xa xiboho xa vandlha kambe u ta ya emahlweni na ku va Premier wa Xifundzankulu. Mayimani u vula leswaku Zille a nga tlulanga nawu ku fana na Presidente Jacob Zuma. MEC wa Ndzawulo ya Nhlayiseko wa Vaaki, Sizakile Nkosi Maluvane, u vula leswaku ku ceriwa ka migodi swi nga ri enawini swi nga ha wisa ikhonomi ya tiko. Nkosi Maluvane u vula leswaku u vulavule eka nhlengeletano yo kanela hi switandzhaku swo ceriwa ka migodi a handle ka mpfumelelo. U tlhele a tsundzuxa vanhu lava celaka migodi swi nga ri enawini leswaku va ta khomiwa. ntirho wo pfuriwa ka nhlengeletano ya afrika-dzonga yo lumikisa vanhu hi mavabyi ya hiv na aids dokodela loyi a nga hundza emisaveni mariet bot u xiximiwile hi sagwadi leri vuriwaka drasic aids leadership award ka ku va a viwile xiave ka ku lwisana na xitsongwatsongwana xa aids sirha both

Van'wamapurasi va le kusuhi endzelekanini wa Beitbridge eLimpopo va vula leswaku ku yirisiwa ka ku xavisiwa ka tihuku ku huma etikweni ra akelani ra Zimbabwe a swi nga siveli vanhu eka ku tisa kumbe ku nghenisa tihuku laha tikweni swi nga ri enawini. Tidarata ta le ndzelekanini lowu ti tsemiwile leswi siyaka vanhu na swiharhi va oloveriwa ku va va nghena laha tikweni. Mfumo wu tivise leswaku hikwalaho ko tumbuluka ka vuvabyi lebyi byi karhataka swinyenyana na tihuku, tiko ra Afrika-Dzonga ri ta yima ku xava nyama ya huku kusuka etikweni leriyi. Van'wamapurasi va vula leswaku mfumo wu fanele ku sungula ku lunghisa tidarata leti tsemiweke leswaku va ta kota ku lawula leswi swi humelelaka endzelekanini. Mutlangi eka ntlangu wa yizoyizo Jabu Christopher Kubheka, loyi a tivekaka tanihi Gunman u hundzile emisaveni. Kubheka u kumiwile a lovile ekaya ra kwa Soxanguve aPitori tolo. Ku vuriwa leswaku Kubheka u lo tidlaya. Holobye wa Ndzawulo ya Vutshila na Ndzhavuko Nathi Mthethwa u rhumele marito yo chavelela eka va ndyangu wa ka Kubheka. Kubheka u tlange eka mintlangu yo tanihi Zone 14, Generations na swin'wana swo tala. Vakorhokeri va xiyenge xo timela ndzilo va le ku lwisaneni no basisa xitichi xa switimela xa Cape Town endzhaku ko hisiwa ka switimela swimbirhi matolo. Switimela leswi tshwile lohlo naswona khampani ya Metro Rail yi vula leswaku ku ta va na ku hlwela ka vukorhokeri bya switimela tanihileswi va ha ri ku yiseni mahlweni na vulavisisi. Vakorhokeri va xiyenge xo phalala va le ku yeni emahlweni va phalala vanhu endzhaku ka ku wa ka muako wa le ntsindza wa tiko ra Kenya eNairobi. Ku fika sweswi ku vuriwa leswaku khumentlhanu wa vanhu va nyamalarile. Nhlangano wa Red Cross wu vula leswaku a ku nga ri na vanhu loko muako lowu wu hirimuka, kambe ku ehleketeleriwa leswaku swa endleka a ku ri na vanhu van'wana kusuhi. ndzawulo ya tidyondzo ta le henhla na vuleteri yi tsundzuxa machudeni ku ya teka switifiketi swa vona etikholojini ta tvet ndzawulo yi le ku tirhisaneni na umalusi ku tiyisisa leswaku machudeni lawa nga kumangiki switifiketi endzhaku ko heta tidyondzo ta vona va nyikiwa swona ndzawulo na vaumalusi va sungule ku lulamisa mhaka ya switifiketi n'waxemu naswona sweswi ku tlula madzanambirhi makumentlhanu wa switifiketi swi lulamerile laha swi nga yimela vini va swona ku ya swi teka Muvulavuleri wa vuhleri bya swikambelo u vula leswaku swiphiqo swa vuthekiniki hi swin'wana swi hoxeke xandla naswona va va na switifikheti swo sukela ka lembe ra magidimbirhi na nkombo. Vantshwa vambirhi va xisati va vonakarile ekhoto mayelana na milandzu yimbirhi yo dlaya exifundzheni-nkulu xa Limpopo. Maphorisa ya vula leswaku nhwana wa khume-nkombo wa malembe hi vukhale u tlhave n'wanuna wa makume-mbirhi-n'we wa malembe hi vukhale emugangeni wa le Sophia aTzaneen laha a hehla leswaku u lava ku n'wi pfinya. Kasi hala tlhelo, nhwana wa khume-nkombo wa malembe hi vukhale wa le mugangeni wa le Chibugulu ehandle ka Thohoyandou u khomeriwe ku va a bile kokwa wakwe wa makume-tsevu wa malembe hi vukhale laha ka ndzhaku a nga lovela exibedlhele. Mulawleri wa maphorisa eMadzingwape u vula leswaku Lavambirhi va ve na ku hambana hi marito loko Nhwana a nga lavi ku ya exikolweni. Vahleketeleriwa va vonakarile eKhoto ya Majisitarata ya Linyenye na Thohoyandou tolo vulavisisi byi ya emahlweni. MEC wa Ndzawulo ya Tiyindlu exifundzheni-nkulu xa Gauteng Paul Mashatile u vule leswaku loko vaaki va miganga vo karhi va vone xiphemu xa misava va fanele ku heleketa swibumabumelo mayelana ni hilaha ndzawulo yi hluvukisiwaka hakona ematshan'wini yo tshama va nga ri na mpfumelelo. Mashathile u vule marito lawa hi nkarhi lowu a burisana na va muganga Naturena Freedom Park na Solver Park adzongeni bya doroba ra Joni mayelana na swikoxo swa tindlu no antswisiwa ka vukorhokeri byin'wana. Eku sunguleni, ku ve na mapfhumba yo kombisa ku vilela laha vaaka va koxa ku nyikiwa misava. Muvulavuri wa Mashathile u vula leswaku mikanerisano i ya nkoka hikuva a hi misava hinkwayo leyi fanelaka ku tirhisiwa ku akela tiyindlu. loko hi langutise eka ta mitlangu xipano xa cape town city fc xi tiyisisile leswaku ben macarth u ta va bela xipano xa vona eka malembe yanharhu lawa ya taka kumbe tinguva tinharhu Leswi va kona endzhaku ka loko a tiyisisiwile eka mixo wa namuntlha tanihi mudzaberi lowuntshwa wa xipano xa Cape Town FC ehansi ka n'winyi wa xipano John Comitis loyi a nga tiyisisa leswaku vangwa leri ri nga si yiwa hi Eric Tinkler swi boha ri hatla ri pfariwa hi ku copeta ka tihlo. McCarthy u kongome eCape Town hi Ravuntlhanu ku va a burisana na n'winyi wa xipano mayelana na ku va va yisa emahlweni na xipano endzhaku ka loko Eric Tinkler a ta va a sukile ku va a zabela xipano xa SuperSport United. McCarthy wa 39 wa malembe hi vukhale, loyi a nga un'wana wa vatlangi va ndhuma laha Afrika-Dzonga, u ta languta ku va a zabela xipano xa Cape Town City lexi nga va na nguva ya kahle yo sungula. Usain Bolt u lolani na vaseketeri va yena rivaleni ra mitlangu ra Jamaica loko a tsutsuma eka mphikizano wo hetisela wa 100 meters ekaya. Bolt wa makumenharhu wa malembe hi vukhale u ta va a heta matimu ya yena eka mphikizano wo tsutsuma loko a ta fika emakumu hi n'hweti ya Ndzhati ka mphikizano wa World Championship leyi nga ta va yi ri kona eLondon. Bolt u hete 10.03 wa tisekende eka 100 meters ya yena leyi a nga hlamula leswaku a chuhwile loko a tsutsuma eka yona. Wout van Niekerk u tirhe kahle loko a ta tsutsuma eka 200 meters hi Mugivela laha a nga tshova rhekhodo ya Afrika-Dzonga a Kissington a Jamaica. Bolt loyi a nga nhenha ya 400 meters loyi a nga khoma rhekhodo ya 43.03 u vile a tsutsuma hi 1984, leyi a nga va a tshova rhekhodo leyi nga tshama malembe yambirhi. I ku hela ka mahungu ya ririmi ra Xitsonga, kasi loko a ri mina Nyeletwakaminyuku, ni ra hi hlangane nakambe nkarhi lowu taka. Inkomu.